Jehodia nim naala hallelujah ai karinti duma naawuni kundi an wum ka di yɛli ni dali shɛli din daa chɛ ka bi kpahariba tabili dapuli maa niriba pam alizumma dali tirapin ya ni bala kpahi niriba tabili dapuli maa ka di bi yila shɛli pahi la ni o di biɛrim haali ti naan paagi o nyɛvuli ni yɛn yi saha shɛm yisa mashia ko n daa bahi ka di niŋ niriba maa lahiziba ka bɔ zuɣu ka o pun daŋ kpibila la Dama bɛ na yurimi di di tu nuu o na di wahala o na beni n paai saha shɛli ha ka na yɛn ti kpi ka ku ni yɛli ti ni di daa di gba daa niŋmi ni di pali alikauli shɛli bee annabitali yɛltɔɣa shɛli din daa yɛli ni o kɔbili zaɣ gaŋa binshɛli ku damli dama bɛ daa kana ni bi kabisi bi

yu shɛm shee ka si deemi suhu kam zaha din be kpe su ka tuma nam tuma ti bɛ puuni chɛ ka a yuli nyɛ jilima ka nyɛ paɣaba ma yi sama shɛyuli amen Suhila ti sa be kpɛŋ ŋɔ bɔhinda. Bɔhisi sa beni ninkura kilaasi tabili bipola kilaasi. O ni gbilisi tibili ka bɔhisi maa kan yɛn garigi. Mambɔ ni ti baŋ ti yɛli muɣisirili maa ni jɛndi nyɛ shɛli zuŋɔ dabisili ŋɔ ti malila yɛli muɣisirili ka yɛli muɣisirili maa n nyɛ adiini mini naawuni tali adiini ni naawuni tali religion and a relationship with Christ dini nyɛ ti yɛli muɣisirili Nyama adiini adiini ni bɛ shɛli adiini yi kuli nira o ni tooi zani kpɛ ŋɔ suhi aduwa hawa dibanu o mi ka naawuni tali o kuli yɛn suhila aduwa hawa

waazu ka o yihiri waazu shɛm o yihi waazu dabiɛm gbaari niriba dama o ku yɛn yihila waazu maa naagi ya ka n sheena o ni yɛn tum tuun shɛŋa maa ya ninsal so ŋun miri na ti tamla naa ni ku saɣa chɛ ka binshɛli miri o dini ka o yɛn niŋ Di so Jisa Mashia dapuli di kamina ni di yihi mini a diini ni n kpɛhi Naawuni tali puuni. Yiko shɛli din be dapuli maa ni ya di yihirila nir a diini ni n zaŋdi o kpɛhiri biɛhigu Naawuni biɛhigu puuni. Naawuni malila o biɛhigu ka o biɛhigu maa nyɛ binshɛli din chɛri ka nir nir mali jɛlinsi zaŋ chaŋ alahichi polo din chɛ ka nir mali jɛlinsi zaŋ chaŋ binshɛɣu kam zaaha o ni dihi tabili ni naawuni suhu ku piɛli di zuɣu adiini ni yɛn chɛ ka mina na ŋmɛri nangbani kpeeni zaŋ chaŋ binyɛri shɛŋa a suhu maa di nyɛ a suhu ni a mali dihi tabili ni ŋɔ maa bi tuhi amaa a na malila daliri ni a ŋmɛ nangbani kpeeni zaŋ chaŋ di polo adiini n shɛm maa Amaa di nyɛ naawun tali, naawun tali puuni din chɛ ka niriba yi karim Galatian litaafi mini Filipai nima ka bi birinda. Paul yi yɛli ni ka zaligu dolibu n nyɛ din yɛn ti niri eh, naawun, naawun, naawun, naawun nam di birindila niriba. O ni yɛli shɛli maa n bɔŋɔ, naawun biɛhigu yi be a ni, ka zaligu ka a zaligu dolibu bila n kpa a. Naawuni biɛhigu din be a ni maa chemi ka a mi ni zaɣ so ŋun nyɛ natitam la naa ni bɔri shɛli. Naawuni biɛhigu din be a ni maa chemi ka a mi.

Di zo bi yɛli ŋɔ di ka taali ka bi yɛli ŋɔ ya ka bakoe ŋmani pa. Biɛri kurili a biɛri kurili maa ya di ʒimi ka yuuna a yi ti li bindirigu di yɛn nyɛla yaa di yɛn nabimi di yɛn bimi di mi tuma ka di mi biɛhigu ka a yɛn bɛ din chɛ ka rom sabbu suuri dibɔyi pɔin paul yɛli ti nyɛma n yi kuli mɔri ni n niŋ din tuhi zaɣ biɛɣu n ti ʒɛ n tooni ka n mo ni pumpɔŋ ŋuna n pa bɔri ni n pa bɔri ni n bɛ viɛnyɛliŋga zaŋ chaŋ n paɣa sani zaɣ biɛɣu n ti ʒɛ n tooni wai ni di yi nyɛ lala M baŋya ni di biɛri kurili din bɛ n ni la, dini n-nyɛ n dimma. Alleluia! Di zuɣu m miniya ti yi be Yisa Masihi.

bin shɛli ka di nyɛ gala din nyɛ din nyɛ ayan niŋ shɛli ka di muɣisa a bin yɛli ka di nyɛ gala shɛli kani n suhurami zuŋɔ dabisili ŋɔ yiko shɛli din bɛ dapuli maa ni lala yiko maa tirila niri biɛhagu palli biɛhigu palli amaa biɛhigu palli ku tooi niŋ naɣala din paya ŋɔ din paya maa nyɛ dini rom nim sabbu suuri pia ni ayi kanli dibayi rom nim sabbu suuri ayi eh, suuri pia ni ayi kanli ayi di kpa talahi n ti n minia dalili din zuɣu n minia ti yino kam zaha a ni tɛhiri shɛm dini nya a bɔri bɛ a je a tiha maa ni nyɛ shɛli maa dini nya din chɛ ka di wum ti maa Wahi ŋun ʒini ba tɛhibo ka a lee mali zaŋ kpa a yiŋ nim polo. Tɛhibo ka a mali zaŋ kpa a paɣa polo bee a yidam polo. Dama a bɔri bee a je lala tɛha maa din tum tuma a biɛhigu ni. Yɛli ni yɛma to ŋun lee yɛn tɛha ni o paɣa lihimi ʒiŋo ka di bi yi zahara o biɛhigu ni. Nyin dee kuli tɛhi ni o lihimi ʒɛma a yɛn piligimi niŋ binshɛli ni a chɛ ka o baŋ ni nyin ni su ni nyin nyɛ tooni dali din zuɣu tɛha shɛli a mali la zuɣu n tahili ka a bɔri ni a chɛ ka o baŋ aleluya di zuɣu a ni nyɛ so maa yɛri piligirila a tɛha puuni a yɛn tum shɛli

ka di soŋ ti ka ti nyɛ tɛha shɛli din nyɛ tɛha pala di lan tirisi la tooni n chɛ ka ti biɛhigu din bɛ shɛm din niŋdi shɛm ka doli naawuni shia kasi biɛhigu ni nyɛ shɛli di ʒirila di ʒirila woli shɛŋa

N nyin ni larigi suhura mi ninvuɣu shɛba ban be yisama shɛli ninvuɣu shɛba dɔkpuli ŋɔ ni ti ba yiko ka din be bi sani ka bi nya shɛŋa din niŋdi gindiba n wuhiri bi suhupiɛlli mini bi suhudoo ni nyɛ shɛm o suhudoo bi doli binshɛli din bɛ o binsurigu ni o suhudoo bi doli o paɣa ni niŋ o shɛm o suhudoo bi doli o bihi ni niŋ o shɛm o suhudoo dolila o ni dihi o naawuni maa tabili n ti paai luɣu shɛli polo maa di zuɣu dipa ŋuni n yɛla binshɛli din bɛ o yiŋa a ku tooi nyɛ o ka baŋ ni zaɣali ŋɔ ni ʒɛ ŋɔ o yiŋ bi viɛla ayi di ti pam hali daani daani n di paai daani ti di ʒini yina ʒini simo maa zuɣu bee n simo lan kani n di ʒini simo zuɣu ka zaŋ o nuu n di ni so ka n bo ka bo ka bo ka wula ka ti zaŋ eh ka nini ŋun ni kuli nini doo yili ŋun ni biɛŋ ŋɔ wula wula ka on tooi ʒini de kankaŋ daani ka ka ka ka la eh ni so kam zaa baŋ nyɛ n doo yili ni bia shɛm ninvuɣu shɛba ban nyɛ dapuli ŋɔ yiko ka pun ŋɔ yiko ni tum ti ninvuɣu shɛba dipa ni ŋuni n yɛla binshɛli din be o biɛhigu puuni a ku tooi nya o ninni ka di baŋ ni zaɣila ka suhu du naɣila nyin ninvuɣu so ŋun gba zaa mali naawuni shia kasi yɛla gbunni baŋbu nyin ni nya niri ka baŋ ni liha maa nyɛya ka di ŋmanila musu amaa ka hali ee ŋun- ŋun ŋun baɣari bila n doli soli na ni filan paɣa n nyɛ o ka yɛ ni- ni di kalo yɛla zaa filan paɣa ni tooi kaya yɛli ta ka o nyaa ka gba zaa nini polo shiri wuhi ni a mali yɛla zuɣu ka o kaa nima ŋoli ŋɔ ŋun mi ŋuna n yiŋ ti dan daa baɣali

N ni bɔri shɛli zaa nyɛla ni n baŋ ma shia. N ni bɔri shɛli zaa nyɛla ni n baŋ ma shia. Ka baŋ o kum ni neebu yiko ni nyɛ shɛli. Ka baŋ o kum ni neebu yiko ni nyɛ shɛli. Ka pahi o zuɣu. Ka pahi o zuɣu. N di wahala. N di wahala. Hallelujah. Ka bɛ kaman ŋun kam. Ka be kaman ŋuna. Ka be kaman ŋuna. O kum puuni. O kum puuni. Hallelujah. Bin yinga ka n bɔri ni n niŋ bin yinga n bɛ n biɛhigu puuni n bɔri ni n baŋ mashia kum ni neebu yi ko shɛli din bɛ mashia kum ni.

maa yɛla din ka ti boli private life ma o paɣa o yidana o zonima bi mi ni ŋɔ n bɛ o biɛhigu puuni hali shɛba bɛni din tooi nyɛ barigu shɛli ka bi sɔɣiri n dee n tibira paɣa n dee n bɛ doo yili ka duuni duli n bɛ doo n kpuɣi paɣa ka na duuni duli Tinim ban be samba tini ku tooi baŋli, amaa o mini o paɣa ban mi li ni o zo so ŋun pahi o zuɣu ka bi tibiri li ban mi li. Chɛ tinim ban kpalim ŋɔ so ku tooi baŋli. Dini ka bɛ boli private life maa. Di zuɣu o yi yina sambani tini nyɛ o gandam moli o wɔɣirila ya paana amaa ka o paɣa ŋɔ mi ai jo yi paai o duunila dulim Bɛ ka o yi dami yuŋ yi paai yuŋ yi paai n paɣali biɛhi biɛhi ti ku neei shee ka n paɣala paɣabu yɛti ni mii nyɛ o bo gandam moli yi dola din bahindi nyaa nyɛla ti zaa ni nyɛ shɛli ŋɔ din ka boli public life maa naawuni ni bɔri shɛli n mini ya sani o bɔri ni ŋɔli ŋɔ Tin lihi na ka di nyɛ shɛm maa ka ŋoli ŋɔ o mini o paɣa ni o bihi ni eh, o zonima bin lihiri ŋɔ ka di nyɛ shɛm maa ni din bɛ puuni ŋɔ o nyɛli ka di nyɛ shɛm maa na ti tamla naa bɔri ni di zaa ka di doli o soli ni nyɛ shɛli ka di zaa nyɛ din tuhi ka bɛ ŋun naawuni ni bɔri shɛli dini yɛn chɛ ka yiko shɛli din yi dapuli maa puuni na maa ka di chɛ ka a chɛna ka dabiɛm shɛli bi mala ka a chɛna ka bi yuuni bɔhigu shɛli soli ka a chɛna ka bi yuuni ni so ti tɛhi niŋ ŋɔ yɔɔ bahi ni tooi ka o chaŋ ti shini hallelujah

yolisim shɛli m-bala maa ti pa leela ninvuɣ pala ka ti biɛri kurili ka di niŋ wula ka di vuugi ka chɛ ka biɛri palli kana ti zani di zaashee ni o dapuli kum maa kum maa sɔŋ ti ka ti lɛbi ninvuɣ shɛba ban nyɛ ninvuɣ shɛba ban pa mali tɛha pala ka tɛha pala maa niŋ ti dahima ka ti mi din biɛhigu shɛli din tuhi ka be tibi din nyɛ ni ti tamla naan suhi ni yɛ shɛli ka o suhu piɛli shɛli zuɣu la ka ti yɛli di ji ko shɛli din bɛ o kum ni neebu maa di niŋla mi ne dahima ka ti pa mali goli shɛŋa din pa ti dahalali niŋ bin ŋɔ gola amaa biɛhigu din nyɛ din yiri naawuni shia kasim na ka wum di ni sɔŋ timi ka ti baŋ yiko shɛli din bɛ o kum ni neebu maa ni ka kpahi o zuɣu hallelujah a yi karim kolosai nim sabbu di yɛla ni mashia daa daa nyɛla ŋun kuli dari tɔhi chintan mini o binshaɣu kam zaa ni ka niŋ o silimiinsi ni bɛ ni public show n zaŋ o pa tantani palo ni n yɛli ni yi o ka yi ko ŋuni n su shɛli kam zaa ka ko ni yɛli ti ni binshaɣu kam zaa din nyɛ naawuni tali ni di biɛla mashia Zuŋɔ dabisili ŋɔ suhira miya sati Yisa Mashia kum ni neebu yi di chani ka tiri binshɛli maa a ku bɔri ni a tɔɣisi ti ti Naawuni saha ka yɛli ni o zoma nam bɔɣu biɛhigu palli yɛri palli shɛli kam zaa o kundi ŋɔ ni n lɔri alikauli ni o sɔŋ maa ka di lɛbi adini ka yɛli ni tɛha shɛli a mali ka di nyɛ ŋun na ti tamla na ni yuuni shɛli ka di na nyɛ zaɣ kurili ni o sɔŋ ma ka ti a tihi palli o chɛ ka a yiri kpɛ ŋun yirimi ni tihi palli ka yɛ o ni o niŋ maa dahima ka a biɛbigi zaa ka di nyɛ din duhi o nam ka tibigi o yuli jilima ni paɣaba kuli ni nyɛ o dini dabisili kam zaa tɔɣisi ti tuduma naawuni saha tɔɣisim to tɔɣisim to thank you ba ti duhi a nam ka tibigi a yuli ka zaŋ jilima ni paɣaba zaŋ ti a a nam saɣala a kɔŋko so kani ŋmana so mi bɛn paai di maa duhibu ka deegi a tibigibu yi sama shɛli yuli zuɣu sɔŋmi ti ka ti bɛ adɔpili kum mini a kum ni neebu ŋɔ yi kɔŋɔ puuni ka di sɔŋ ti ka ti nyɛ taɣabu taɣabu din nyɛ din nyɛ taɣari palli din yɛn sɔŋ ti ti dabisili kam zaha biɛhigu ka di chɛ ka a yuli nyɛ jilima ka nyɛ paɣabu Taali taali Duuma Yisa Mashia yuli zuɣu. Amen.